Ri perile ri perile na ku mi amukela nakambe ka nongonoko wa hina wa vaxumi mi tshame na mani loko ku nga ri VJ Bavu hi kha hi nghenisa sweswo hi ku a xi kona xi nga ta ku tela u yo tshama so hi va kha hi endla kahle loko hi pfuka nampundzu eh, hi gingirika nyana ka ku yimiwa hi milenge um na mi amukela nakambe Nkhensi swinene eka vanhu hinkwavo lava va nga yingisela nongonoko wa hina wo sungula eka vhiki leri nga hela wa vaxumi. Hi tlhela hi khensa nakambe eka vanhu lava va hi nga xuxa swin'we hi Wavuntlhanu namadyambu eka nongonoko wa hina wa Ta Mporoma hi kha hi yingisela vunanga bya Xitsonga, vunanga byo saseka swinene, vunanga byo hlantsweka, vunanga bya xigaza. Lebyi byi nga na mongo kahlekahle masiku lama vanhu vo teka nga ku vunanga bya Xitsonga ko va huwa ntsena a bya ha ri na hungu kumbe na mongo wo karhi kambe eka nongonoko wa hina wa ta mporoma hi twile tinsimu to tala swinene leti ti nga na mongo so hi khensile ku va muyeni namuntlha hi ta va kha hi fambisa sweswo thirty minutes leyi landzelaka hi ta va. hi ri swin'we hi kha hi burisana hi timhaka to hambanahambana to tsakisa se hi nge he za hi nghenelela timhakeni to tala mi ni mi byela nyana hi weekend ya mina ku ri a yi ri njhani se mina ni nga munhu wo huma a xitangini a a ka phaphazela tindhawu to fana na lomu ti-township. A kasi, a ni ti tolovelanga ngopfu yes ku na minkarhi ni nga tshama nyana switsongo ku na minkarhi ni nga vhaka nyana switsongo mara to tala a ni ti tolovelanga ngopfu na na mimiti ya le kasi ku ri ku hanyisiwa ku yini i swilo leswi ni nga swi tolovelanga ngopfu so xitori xin'wana xi nga endleka weekend leyi a hi ye a Lungaville . a tsakani hala hala tlhelo ra le Springs hala so loko hi ya mutini lowu a hi ya ka wona na lava ni famba na vona a hi ya lava kulukumba wun'wanyana so loko hi fika laha mutini lowu a ku ri na swi hisa swimbirhi swi le swi le ku khurheleni khurheleni nyana laha handle musi a lava ku pfula fasitere ra movha lowu a ni famba na yena a pfula fasitere ra movha a vutisa ku yi kona ngwenya leyiwani na ivi va hlamula va ku hayi yi kona. se mina ni ri ka yena ni ri e fast so loko va ku ri hala ka hina ka phapazela a wu ta fane u paka movha u chika u ndawuta kumbe va ku nyika xitulu kumbe u tshama goveni loko ku ri na guva u ndawuta va ku xeweta ivi loko va ku xewetini u vula ku hayi Ku kona xidlayanguluve kumbe ku kona xitongela vafana ku ya hi ku u lava mani ivi then va ku byela ku hayi u kona kumbe a nga kona se munhu se loyi a hlamala ku e process yo leha so i va va heta va ku byela ku ri munhu a nga kona se ni swi vona ku ya mindhavuko ya hina yi hambanile ende a yi fani xin'wana xa vumbirhi ni nga xi vona i ku ri . Exikarhi ka Mazulu na Matsonga, ku nyika xikombiso, maxewetelo ma hambanile. Loko u vhakela munhu, loko u ta ka hina a ka Phaphazela hi mina ni nga ta fika ni ku xeweta wena u nda u ta ntsena mara loko swi ta tlhelweni ra hala ka Mazulu loko u ya mutini u fanele u nghena u tlhela u fika u va xeweta ende ni tsundzuka ku na thicara rin'wanyana ra ra mina ra le high school a ku ri Mundebele. aah mara a va a va dyondzisa kwale ka phabazela so loko va ta ka hina a va fika va ndawuta va tlhela va hi xeweta se mina ni tshamela ro e ngwenya leyi ta ka hina yi tlhe yi fika yi ni xeweta yi njhani na yi tshika yi tshika ku yimela mina ni yi xeweta so swin'wanyana kahle kahle loko hi nga swi tolovelanga ku hambanahambana loku exikarhi ka mindhavuko ya hina swi fika swi hi hlamarisa. loko hi hi fika tindhawini tin'wani so ni tsundzuka hi hi hi mugqivela hi tlhele hi vhakela muti wun'wanyana loko hi fika kona va fika va hi rhurhela vanhu va kona va fika va nga ni xeweti ma tiva ende mina ni yimele ku loko ku fika emutini va ta fika va tshama hansi va mi xeweta so ni sure ku vona a va langusele ku mina va xeweta hi mhaka ku hi leswi ka ndhavuko wa vona. swi tirhisaka xiswona ivi mina no fika ndzi tshama hansi ku nga ni nga va xeweta loyi a ni a ni famba na yena hi mhaka ku ri u u wela ka culture yaliya ya maZulu kumbe ka ndhavuko wolowo wa maZulu u fike a va xeweta so ka mina swi vona swi tika nyana ni nga swi tivi evanhu na xeweta vanhu kumbe ni endla njhani mara bulo mabulo mo tiyela mahlweni ku nga xewetaniwani se ni swi vona ku ya. mindhavuko leyi yi yi hambene nyana ni tsundzuka hi lembe ra twenty fourteen ku ku na van'wanyani a va ku ndhavuko wa hina tanihi Vatsonga a wu kahle hi mhaka ku ri loko vanhu va hi endzela. A hi loko hi ya ka vanhu a hi va xeweti hi langutisela ku ri vona ku va ku ri vona va hi xewetaka so swin'wana na swin'wana swo fana na leswi hi nga ta va kha hi burisana hi swona mara nhlokomhaka nkulu ya namuntlha ku ta va ku ri timhaka ta ku ri ku tekeriwa hansi ka ka hina Matsonga ku nga va ku ri etindhawini to karhi emadorobeni ku nga va ku ri swikolweni ku nga va ku ri mintirhweni hinkwako kwako laha hi fambaka kona xana hina Matsonga hi rixaka. leri ri tekeriwa ku a hansi na hi nge za hi nghena ka mhaka yaleyo ku ta va ku ri na vakulukumba lava ni nga ta ni kha ni burisana na vona hi hi hi hi hlela mhaka leyiwani album ya Hennessy yi humile ya kumeka a ka. ti digital stores to hambanahambana na le ka YouTube hi kona lava lava ku yi yingisela mahala mara a hi yini hi ya yi xava kwalomu yi xavisiwaka kona a ndzi se yi yingisela hinkwayo mina ni yo twa tinsimu nyana titsongo a tanihi ntolovelo Hennessy i munhu loyi a humesaka vunanga byo tsakisa vunanga byo nyanyula swinene mara mina a ni twa ingaku ti-album to fana na ta vo Hennessy a ti fanele ti nga humi lembe na lembe hi mhaka ku vunanga bya vona i vunanga lebyi kotaka ku hanya nkarhi wo leha nyana tinsimu letiya ta le tigigini ta Xitsonga ku ze ti humesiwa lembe na lembe hi mhaka ku ri vanhu va lava swilo swintshwa swo cina hi swona lembe rin'wana na rin'wana mara tinsimu to fana na vo Hennessy. A ni hleketa ni ku humesa lembe na lembe ingaku a hi swona swa swa best ku swi endla mara ha swi tiva ku ri hi masimu minkarhi hinkwayo u ta tshama a kha a humesa vunanga byo nandziha swinene loko mi langusa ka ti genre letin'wani mi langusa ka ka hip hop a tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga loko mi langusa vanhu vo fana na vo Casper Nyovest vo A_K_A hinkwavo a va humesi lembe na lembe u humesa lembe. a tlula rin'wana mi langusa vo Adele wa swi kota ku tlula three years wa swi kota ku tlula five years sweswi a hi swi tivi ku tlule mangani hambi u ta humesa kumbe a nge humesi so hi ku ya hi ku vunanga lebyi u byi endlaku byi last nkarhi wo leha ku fika kwihi ni vona swi antswa ku ri vanhu va humesa va pfa va tlula hi mhaka ku kuma ku album leyi nga huma yo hetelela yi va ya ya ha hisa swinene a se mara swa twisiseka ka letiya ta le ta le tigigeni ta le tikhombeni. hi mhaka ya ku ri vanhu va ti lava lembe na lembe va lava ku cina hi swilo swintshwa hi December hi makhisimusi minkarhi ya mikitsikitsi minkarhi ya swilo leswiwani hinkwaswo ku na nghoma yin'wanyana leyi Mapele the boss Pele chud wa Pele chud records Mapele i nqambi ya Xitsonga leyi nga humesa vunanga. lebyi nga cinisa vanhu kusukela khale swinene so sweswiwani i munhu loyi a nga na beef na Benny Mayengani va va va va u humesa tinsimu leti a hoxanaku hi marito na nkulukumba Benny Mayengani mara lexi ni lavaka ku vulavula hi xona i ku ri a ka Facebook ya yena u vula timhaka ta ku ri. ko va strategy kumbe makungu ya ku endla ku ri vulandzeri bya yena byi kula so lexi ni xi kanetaku a ka endlelo ra Mapele i ku va a ta na makungu ma ku phasa swinyenyana i va tlhela a swi byela ku u lava ku swi phasa hi lero loko u lava ku phasa xinyenyana ivi u swi byela ku hayi phela leswi no endlela ku ku phasa u nge he xi phasi hi mhaka ku xa swi tiva ku ho loko no ya ni ya dya vuswa lebyiya. ku ku na lexi xi nga xi nga ta ni ba la xi nga ni phasa kambe i yini xilo lexi a hi xi endla xo xo rhiya swinyenyani hi xona na ha xi tsundzuki a hi boha a hi dzima timhandzi tinharhu ku bohiwa rekere ivi yi khomanisiwa na nsimbhi hala mahlweni ivi hi haka ngoti ya ku loko ngoti liya hi yi koka. a rhekere liya yi xuphuka swinyenyani leswiya swi biwa hi hi nsimbhi liya a na ha swi tivi ku ri va wu vitana yini nchumu luwa loko ku ri ku ma wu tsundzuka hi wena ni mi kha mi hi byela la ka ti-comment ku ri wu vitaniwa yini nchumu luwa wo rhiya swinyenyani so mapele u tirhisa ntlhamu wo karhi ivi a tlhela. a swi humesela rivaleni ku ri phela leswiwani ku endleriwa ku phasiwa n'wina so a ni tivi ku swi swi ta gcina swi phasa vanhu vangani kumbe vanhu ku fika kwihi loko ku ri hi ku already se swi le rivaleni ni lava ku burisana na nkulukumba wun'wanyani . hi kha hi lava ku sungula nhlokomhaka leyiwani ya hina ya ku tekeriwa hansi ka Vatsonga i munhu loyi a nga na vutivi byi kulukumba hi timhaka ta ndhavuko na hi timhaka ta migingiriko gingiriko ya Vatsonga xikan'we na vutomi lebyi hi byi hanyaka tanihi Matsonga so hi lava ku burisana na yena hi. hi timhaka nyana timbirhi tinharhu ku ri a va kha hi kombisa mavonelo ma yena n'wina mi swi hleketisa ku yini ku ri hina Vatsonga hi rixaka leri tekeriwaka a hansi vonani a ku ri na Giyani land of blood hambileswi va ngo ya vuya futhi mara a ku ri xona xitori xo sungula sungula xa Xitsonga eka thelevhixini a ku se tshama ku va na xin'wanyana swi vulaka ku hi nkarhi wo leha swilo swa Xitsonga swi nga ri kona le a tinhlohlorhini. leswi swi nga xivilelo a ka vanhu vo tala so hi ta vona ku loko Giyani Land of Blood yi vuya yi ta pfulela swin'wanyana switori tindlela na swa Xitsonga ku ri naswona swi va kona emoyeni swi va kona a ka ti-T_V ta hina hi kota ku swi vona loko ku ri mina. Ni ze ni nga hlangana na swona ku tekeriwa a hansi tanihi Mutsonga xitori xa kona a xi a ko va mhaka yo tika ngopfu mara siku rin'wana ni ri thekisini hi twenty fourteen thekisi yo suka a Hatfield a Pitori yi ya a dorobeni so hi mhaka ku a na ha ku fikafika lomu tindhawini ta le xilungwini. a ni nga tolovelanga ku hlayela cinci loko u khandziya thekisi ka Malamulele a wu ze u hlayela cinci u hakela loko u chika futhi u hakela loko u chika eyi ene loko na ha vulavula hi sweswo ni tsundzuka xitori xi ku a mi ta ni khomela mi ni mi ni xi hlaya a no hula a no lava ku huma mhakeni se ni tsundzuka hi mhaka ku se ni ti hala madorobeni ni tolovela leswiya swo hakela munhu a a ha suka ivi loko u chika u chika u ti fambela loko ni tlhelela kaya nkarhi wun'wanyana. ni khandziye thekisi yo suka ka Malamulele ni fika ni chika Gumbani a ni ha hi nga ku a ni suka ka Phabazela vhele ni ya Gumbani so loko ni fika ni chika laha thekisini na rivala ku u chika u like u hakela loko u chika se mina ni swi teka nga ku ha yi hakeli khale loko thekisi yi suka so thekisi yi na yi yimisa yi paka tlhelo ka xikontiri a Gumbani hala thangini lava ku tivaka so loko ni chika. ni rivala ku hakela ni chika ni jika hi le mahlweni ka thekisi ivi ni vona ku ku le ku teni ka movha hi le xikotirini leswiya swo swi lava ni hatlisa ni tsemakanya hi ku hatlisa ni suka ni dase rivilo rin'wanyana ku endle ku movha luwa wu nga ni chayisi se driver ya huwelela hi ku yi twa ingaku ni tsutsuma na mali ku ri a ni lavi ku hakela na vanhu hinkwavo thekisini va sungula ku huwelela. Na swi twa ku ve le ku huweleleni mara a ni swi hleketi ku va nga kha va huwelela mina hi ku mina ni tiva ni nga dyohanga nchumu loko ni fika hala tlhelweni lerin'wani ra patu na swi twa hayi ku huwelela loku a ku yimi nga ku se ku lava ku vitaniwa vhimba ya straight ku hlongorisiwa tsotsi loko ni yima ni jika ni ku ni kuma ku yerr matihlo hinkwawo ma languse mina kahle kahle a ni nga ha tivi no ni ta balekela kwihi loko ni ku yini swi va ku a ni hakelanga se ni tsutsuma ni zama ku hlamusela dirayivha a ku a hi mani ni yo rivala. se ku hayi hayi hayi u rivala njhani u tlhela u suka u tsutsuma so ku tsutsuma ka mina swi ni dlayisile ende mina ni endlela ku movha lowa ni tlula patu wu ngeza wu wu fika laya se ku va xitori xin'wana ni nga xi hleketa so tlhelela ka mhaka leyi a ni ri ku vulavuleni hi yona so ni le thekisini yo suka a Hatfield yi ya a a a a town a dorobeni a Pitori laha a ni tshama kona hi nkarhi wa kona se. Ni tshame a xitulwini xa le mahlweni swo hlayela ticinci a ni swi tolovelanga ende metse wa le thekisini wa luma va ka hina a wu fani a wu fani na wa le tibukwini so vanhu va kha va hakela va hakela ti ta timali ti tele ku ri ti ni hlanganisa nhloko hi ndlela yin'wani ni nga swi twisisi kambe leyi ya vo mani va ngani se driver wa swi vona ku ya ngwenya leyi le ku hlulekeni se driver a vulavula hi Xitswana ku eyi u tsandzeka ku hlayela mali wo va muchangana na. He vanhu se mina ni hlamala ku se mhaka leyiwani ya ku yi ku tsandzeka ku hlayela mali na ku va muchangana swi hlangana kwihi swi vula ku ri machangani i vanhu lava nga tlharihangiki kumbe matsonga i vanhu lava va nga tiviki nchumu na se ni n'wi hlamula hi ku khunguvanyeka muchayeri loyiwani ni ku ya ni ni muchangana. Ni n'wi langutisa hi sweswo se a swi vona ku heyi ingaku na yena u dyelini hi ku a nga swi hleketanga a swi teka ku ri o nkingha na mina a ni ta hleka ni ku ha yaya mi nga chavi a ni muchangana ni ta swi kota leswi ma vona kasi u ve a va a ni khunguvanyekisile swinene hi marito lama a nga ma vulavula ivi se ni swi vona ku heyi leswi se a swi vulavulaka se u banga manyala ma swi tiva loko munhu se a zama ku olovisa swilo kumbe ku vevukisa swilo mara mi kuma ku heyi o ti bangela manyala munhu loyiwani. se wa swi vona ku ri se u u moxini hi xin'wana xa switori leswi ni nga na swona swa swi nga endla ku ri ni swi vona kahle kahle hina Matsonga Machangana hi tekeriwa a hansi nkarhi wun'wanyana mi ta ni khomela lava nga ri tsakeleki rito ra Machangana hi nga njhekanjhekisana hi swona siku rin'wanyana hi twa ku ri why hina Matsonga hi nga fanelanga hi vitaniwa Machangana a hi kumeni nkulukumba wun'wanyani Cuma hi burisana na yena hi timhaka ta ku tekeriwa hansi ka Vatsonga. ivi hi tlhela hi burisana na yena hi mhaka ya Rich Mnisi hi mhaka ku ri ku na leswi kulukumba loyiwani a swi tivaka hi hi xibelani xa Rich Mnisi lexi nga tshama xi trend nyana nkarhi wun'wanyana eh Cuma ha mu amukela ka Bavu Bros Radio mi le moyeni hayi hayi hayi ni khensi ku amukela eh wa kahle swinene ni rhandza na ku xeweta vayingiseli Eya hayi hi khensa swinene ku va mi hi joyinile namuntlha mi ri ka hina hi kha hi langutisana na nhlokomhaka yo tsakisa swinene ya ku tekeriwa hansi ka Vatsonga etindhawini ta ku hambanahambana ku nga va ku ri madorobeni ku nga va ku ri swikolweni ku nga va ku ri emitirhweni i mhaka leyi nga kona ku fika kwihi ku tekeriwa hansi ka Vatsonga kumbe ko va swilo leswi hina hi ngo swi hleketelela kwala miehleketweni ya hina n'wina mi nga va mi tshame mi hlangana na swona laha mi nga swi vona ku ri. Ingaku hina Vatsonga minkarhi yin'wanyana hi tekeriwa ehansi.
Mukhensile swinene mhaka vululu leyiwani i mhaka yin'wani leyi kahlekahle hi ku vona ka mina ni twa yi ri na nkoka hi mhaka ku loko mo va mi langutisile kwala ku fambeni hambi ku ri swikolweni va a ti ma swi vona a. etindhawini ta ku tala hambi ku ri ka music entertainment kumbe industry emantimbini swilo swa ku tala hina matsonga hi tala ku ku languteriwa hansi matsonga se hi ndlela yaleyo ya ku mina hi ku vona ka mina ni twa i nga ri swi kahle ku topic yo fana na leyiwani hi ta yi langutisa mm. Mm.
ku na ku na mhaka ya kulukumba rich mnisi loyi a nga endla xibelani lexi a xi vitana kwalomuya ka vo 60000 wa wa wa tirhandi um vanhu vo tala va nga yimi na swona ku ri xibelani ni wela ka un'wana wa vona lava ku hayi Dovani ra sixty thousand a ni se tshama ni ri vona mara ku na xitori lexi vanhu vo tala va nga xi tiviku hi hi Richie Mnisi na ku ri hikokwalaho ka yini a endla swilo leswi a swi endlaka mi nga hi swekela nyana swin'wana switsongo mayelana na Richie Mnisi na na bindzu ra yena.
ni kombisa mhaka yin'wana kahle ngopfu Richie Mnisi i munhu la nga kulela a Joni Majoni kumbe a xilungwini. Se loko va ri xikhosini u kuma a va ri a va ri vambirhi a a tlilasini ya vona lava va nga ri machangani kumbe ni ku matsonga hi ku angarhela eya se loko va ri vambirhi so a va tekeriwa hansi ma swi vona va byela swa ku va nge tshuki va humelelile loko va hlaya mavito ma vona na swivongo mi kuma tlilasi ku ku hiya hiya ma swi vona eya. Leswilo swo fana na sweswo loko hi vona munhu wo fana na Ricky Mbhiza a ta a hi veka mepeni hi fane hi kota ku tinyungubyisa as Vatsonga ku munhu loyiwani u kota ku a hi endla vanhu nakona a veka na na ntikelo eka rixaka ra hina matsonga kumbe hi hi xilungu hi nga ku u hi endla ku hi va relevant a ni se ni nga swi veka njhani.
so swi vula ku rich miss i munhu loyi a nga vona ku ri matsonga ma tekeriwa hansi ivi a tshama hansi a langusa ku ri i yini lexi hi nga xi endlaku ku ri vanhu va ze va swi vona ku ri na hina matsonga hi na nkoka wo ringana na tinxaka letin'wanyana
na yena wa hlamusela ku ri swilo swa ku tala u . u kume ku ve ri i nhlohlotelo eyi eyi i break leyi ta yuma hi le ka va ka background ya yena hi ku vona ku hina as matsonga hi tekeriwa hansi ma swi vona and a ku no mina ni ta ni ta yima hi rera ku ni mutsonga nakona ni fanele ni ni tinyungubyisa hi ku va ni ri mutsonga evanhwini nakona ku ri misava hinkwayo kahle kahle that's why Na, na, na brand ya yena, a nga zangi a, a tshuvatsuva nhloko loko a pfa a hleketa timhaka ta brand. Ko vheta a ku Rick mina. Mm. Ma swi tivisa. Hileswaku u lava ku kombisa ku yena wa tinyungubyisa hi ku va a ri Mutsonga nakona mina eka mina swi komba ku u, u kote ku hlula swilo swa ku tala kumbe ni nga ku resilience. U ve a va munhu loyi a, a, a, a, a a kombelelaku na ku tshama na Vutsonga bya yena hi ku tinyungubyisa, eh, emahlweni.
ya no hi mhaka leyi yi twakalaka swinene yi tlhela yi twisiseka swinene so loko ku ri n'wina evuton'wini bya n'wina ku nga va ku ri na nkarhi lowu mi nga tshama mi titwa ingaku mi nyadziwile kumbe ku tekeriwa hansi hikokwalaho ka ku va mi ri Mutsonga kumbe nkarhi lowu mi nga twa ingaku ma ti nyuma nyana ku va Mutsonga hikuva mi ri ka ka ka ka ndhawu yin'wanyana mi nga va mi mi tshame mi hlangana na swilo swo fana na sweswo. Eya e muhaxisi sweswo swi pfe swi humelela mina a swi tiva loko ni ri a xikolweni a a yunivhesiti ya le a Wits loko na ha endla lembe ra mina ro sungula xikolweni ni ve ni kuma vanhu va ku tala loko u fika minkarhi yo tala u va hlamusela leswaku u Mutsonga. va vheta va sungula ku va na rinyadzo Mm. na ku na na ku va na na attitude yin'wana kumbe ni ku na mavonelo man'wana ku ya mahlweni mara minkarhi yin'wana loko mi kuma ku a mi va byeli kumbexani mi vulavula hi hi rixaka mi mi kuma mi va na interest yin'we mara loko se mi hlamusela ku um mi mutsonga mi kuma se ni swi vona ku nga ku ku na ku tika Yeah. Ma swi twisisa? Yeah. mhaka yaleyo eh, ni nga vula ku na mina ku na nkarhi wun'wani A ni fa ni chava, mara ni ve ni fikelele laha ni nga swi vona leswaku no, ni fanele mina ni tinyungubyisa hi vutsonga bya mina. Ni kuma se na loko se ni tshama kwale rhe, se ni hamba ni ta exitshangani, loko vanhu va hindza va swi twa ku ri no, muntshwa loyi a tshamaka laha i mutsonga mpela.
Hayi eh ncuma swi swi bele a tindleveni nkarhi wa kona wa tsutsumanyana wa hi siya mara hi khense swinene eh nkarhi wa n'wina na ku va mi hi tshongolele nyana swintsongo um kusuka a ka a ka ntokoto wa n'wina na vutivi lebyi mi nga na byona hi khense swinene eh nkarhi wa n'wina namuntlha aka nongonoko wa hina wa vaxumi kwala ka Bavu Bros Radio eh hi ta tlhela hi hlangana na n'wina moyeni futhe nkarhi lowu taka hi khense swinene ncuma.
Inkomu inkomu muhati nkhensi swinene. Hi swona ya a hi burisana na Cuma kwalaho va kha va hi kombisa nyana swin'wana swa leswi vona va nga tshama va hlangana na swona na swin'wana leswi va nga tshama vona va swi tokota na swi tiva ku ri ku na vanhu vo tala lava nga na switori swo tala swo hambanahambana leswi va nga hi xerhelaka swona mayelana na leswi vona va nga hlangana na swona ka ka timhaka ta ku va Mutsonga. kumbe ku tika ka swona loko hi ri lomu a emadorobeni ni la ku kuma van'wanyana futhi eka eka vayingiseri va hina kumbexana hi kuma muyingiseri wo hetelela hi twa kusuka ka vona mavonelo ma vona ku ri vona kumbexana na vona va tshame va hlangana na swona na mara lexi nga ni tsakisa i mhaka ya ku munhu wo fana na mina ni swi teka ku hayi Rich Mnisi wa penga mhani two hundred sixty thousand vanhu va sixty thousand masiku sixty thousand ya lovola no lovola. se loko ni ni hete ni burisana na cuma yi ni kombisa ku kulukumba loyi laha sukaka kona u suka ka u suka eka ndhawu leyi a nyadziwa swinene kumbe ku tekeriwa hansi hikuva a ri Mutsonga ivi se a teka xiboho xa ku mina kahle kahle ni la ta komba rixaka hinkwaro na misava hinkwayo ku ri hina Vatsonga na hina hi vanhu kahlekahle ende loko munhu a nge se tshama a hlangana na swona nkarhi wun'wani swa tika ku swi twisisa loko ku ri ku u tshama ndhawini leyi ku nga Matsonga ntsena u nge swi twisisi ku ri Matsonga ma tekeriwa hansi ka njhani xin'wana xa lexi cuma va nga xi vula ku ri loko mi ri kwalomu swikolweni neti munhu a za a tiva ku u Mutsonga. E mahanyelo ma kona ma cinca nyana na leswi a ku khomisaka swona swa cinca nyana nkarhi wun'wanyana ha swi vona swilo swo fana na sweswi na mina ku na munhu loyi ni nga tshama ni n'wi byela ku hayi ni Mutsonga a twa ingaku ni Muzulu a ni tivi ku why ku na Xizulu a no xi kota. loko a ri ba xizulu a ndzi ta vulavula xizululwana lexi xa ku vuriwa hi lavo yimbelela xizululwana se a ni tivi ku a hi hleketa ku ni muzulu mara ni yona ni ku ni mutsonga ni vona vuxaka bya kona ingaku se a byi voyama voyama nyana me hi kuma papa vutlhari la hi twa kusuka ka vona ku ri va hi khomele yini mayelana na nhlokomhaka leyiwani ya hina hi ta va kha hi ya ku gimeteni ku nga ri khale mara swi ta va kahle loko hi kuma mavonelo yo hambanahambana. me hi vona ku ri papa vutlhari hi nga ka hi nga va kumi na ahe papa vutlhari mi le moyeni mi le moyeni ka bavu bros radio hello eh hey ingaku ingaku hi na problem nyana Eya a hi ku mi le mi le moyeni a ka Bavu Bros Radio. Eh, hayi hayi mpfukile. Hi pfukile hi pfukile n'wina minjhani na? Hayi hi le mpfukile. Eh hey hi le ku hi le ku yevuleni ka ndlopfu la hi khome nhlokomhaka yi kulukumba swinene kha hi vulavula hi timhaka ta ku tekeriwa hansi eh ka Matsonga. Mi nga hi mi nga hi tshongolela nyana switsongo mi mi twa onge

mavito manji mara yona yi kona e example leswaku humelela ku na muhaxi un'wana wa ka wa ka xitichi xa xa TV e e a heta ku ku mbalisa vanhu va tima mask mm mara vanhu va hlonge bas a nga va mbalisi mask e

u swi vona na wona ku ri yini vanhu lava se a va ha ri busy ngopfu hi mina hi mhaka ni ni muchangana ya mara at the end of the day hinkwenu hi vanhu ya swi fana na mhaka ya ku ri yini loyiwani i muhlavi u huma zimbabwe u huma mozambique e hi mhaka ku ri hi le south africa

Se kambe nyimpi yi sungule ku hi ka history yi ri hina machangana hi suka ka timhaka ta soshangana eh loyi a nga suka a a KwaZulu Natal a Zululand a Natal eh a ya Mozambique eh loko a ya Mozambique

se na yi na yi kuma na yi kuma mhaka leyiwani ya ya matimu na laha swi sukela kona ni nga ku vanhu vo tala va ha yi khomelerini ende va ha yi tekela hansi hi mhaka ya sweswo so mara no la ta vutisa xivutiso xo xo hetelela ku ri ku ze ku nga va na nkarhi lowu mi nga titwa onge.

hina tanihi machangana hi fika loko hi fika kun'wana va hi tekela hansi mara lexi ni tsakisa ni machangana a ma va tiveki hansi yeah ma fika mi ya cape town va fika va ku ri yini i xangana lomu ku eku hi maleni xangana wun'wana a mi byela ku ri he n'wana madala yeah

A ni wrong muhaxi i ntiyiso. Eya. Mara swi suka ka wena. Hina xixakana hi hina hi fanele hi xi teka hi xi yisa hehla. Umm. Eh ya no na na swi twa swinene na swi twa ha khensa man marito ya n'wina na ku va mi hi xerhele nyana leswi mi nga swi tokota na leswi mi swi tivaka na tshemba ku ri vayingiseri va hina va ta va kha va swi teka va swi twisisa ku ri vuchangana bya hina hi nga byi nyumi vuchangana bya hina a hi tinyungubyiseni hi byona so nkarhi wa kona hambileswi wu nga ku hi siyeni nyana mara ha khensa swinene ku va mi mi hi xerhele nyana swin'wanyana swa ntokoto wa n'wina eka nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha hi le kusuhi na ku gimeta mara hi khense swinene nkarhi wa n'wina
hayi . Hi khensa swinene, hi khensa swinene. A hi kuleni hi ya mahlweni ti-topic letiwani mi ti yisa mahlweni. Inkomu, hayi hi khensa swinene marito marito ya ku khutaza.
Hi swona inkomu mi va na madyambu ya kahle a hi vulavula na papa vutlhari kwalano . vo ti vutomi ni Girl Jah Jah va hi xerhela swin'wana swa leswi va nga tshuka va va swi tokota kwalomu a ku fambeni mara va vulavula marito ya nkoka marito ya ku ri hi nga ti nyumi Vutsonga bya hina hambi hambi ni swi twa swi ri swilo swa nkoka hi ku nkarhi wun'wanyana loko u kha u tekeriwa hansi hi ndlela yaleyo swa endla ku ri u gina laha u ti nyumaka na wena u titwa ingaku a wo va nchumu so. A hi tekeleni vutsonga bya hina enhlokweni hi nga byi chavi kun'wana na kun'wana laha hi fambaka kona hi lava ku gimeta mara hi hi hi fane hi ya aka ta mitlangu nyana hi nga se gimeta mi ni mi siya na xitori xin'wanyani ni nga tshama ni ni xi byeriwa xona ka ha ri ka nhlokomhaka ya leyiwani so nkulukumba wun'wani u ri a tshama hala Polokwane a khandziya thekisi ku ku ti vulavuriwa ku Xipedi loko u ri ndhawini yeleyo. U twa onge munhu un'wana na un'wana u vulavula Xipedi handle ka loko se u n'wi twa a vulavula ririmi rin'wana se u ro nghena thekisini mu yisa loyi a tshama munhu la landzelaka a nghena a ni ku ka xewetiwa a thekisini lomu kuma vanhu vo yo tshama yi nga se tala a ku yini dumelani a ni tivi ku dumelani hi yona ya Xipedi kumbe i Xitswana na va xeweta njhani hi Xipedi dumela ku nghena un'wanyana na yena a fika a xewetisa sweswo hi Xipedi ku nghena un'wanyana a xeweta hi Xipedi va fika va tshametela hansi. swi va tano so swi lava thekisi liya a yi honhlo hi mapedi heyi swa hi wela swin'wanyana se loko thekisi yi ri ku fambeni wun'wanyana foni ya yena yi rila laha thekisini loko a yi hlamula a hlamula hi xichangani a se la nga tshama kusuhi na ye wa hlamala e lava va hi xeweta hi xipedi kasi i muchangana na ende na yena ni a ni i muchangana nkulukumba loyi ni vulavulaku hi yena. se a swi vona ho u nghene a xeweta hi hi xipedi mina ni ku i mpedi kasi i muchangana ivi va hlamala loko se ku kha ku vulavuriwa kwala ethekisini vanhu va kha va va kha va lava lava ticinci ta vona wun'wanyana swi vula ku o tiva xipedi xo xeweta ntsena yaloye lexo lava cinci a xi boha xichangani. na yena luya wa yi susa hi xichangani u lava cinco yena se ngwenyana leyi ya hlamala a ah, na luya muchangani mara vanhu hinkwavo lava nga nghenetela laha va xewete hi xibeni loko swi fambisa sweswi va ze va kuma ku ri taxi liya vanhu lava a va tele ngopfu laha thekisini liya a ku ri machangana ku tlula mapedi mara un'wana na un'wana loko a nghena laha ku hava loyi a nge te avuxeni ku hava loyi a nge te yi hlekani ku hava loyi a nge te riperile a ni swi tivi ku a ku ri um nkarhi wihi wa siku. Se ni swi vona ku nkarhi wun'wanyani ho hi swi teka ku haha swa fana loko no fika ni vulavula hi Xichangana laha munhu a nge ni twi loko no vulavula hi Xitsonga vanhu va nge ni tekeli enhlokweni ivi hi fika hi vulavula hi Xipedi kasi u vulavula na Machangana ku fana na na nkulukumba loyi a nga tshama a ni a ni xerhela xitori lexiwani so Vutsonga bya hina. a hi tinyungubyiseni hi byona Vutsonga bya hina hi byi tekela nhlokweni swinene e nkarhi wu hisini swinene mi ta yi khomela mara a hi yeni nyana a ka ta mitlangu ivi hi vhela hi wu gimetisa sweswo nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha hi ta hlangana nakambe a ka nongonoko lowu taka hi wa vutlhanu ha vuya futhi hi kha hi ku ta poroma hi khensini vanhu lava va hi yingiseleni hi wa vutlhanu a swi tsakisa swinene hi kha hi yingisela vunanga bya Xitsonga so hi nine hi ta tlhela hi vuya nakambe hi ra vutlhanu Hi tlhela hi hlangana futhe hi Mvhulu aka nongonoko wa hina wa vunharhu wa vaxumi. Hi khense swinene ku va mi ri na hina. A hi yeni eka ta mintlangu. Sweswi mi dzumbe na VJ Bavhu, VJ Bavhu eka Bavhu Bros Radio.
e sheriff minjhani na ha hi pfukile mani e hi fikini ka ka ta mitlangu ka nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha um ta mitlangu mi hi khomele yini aka vhiki leriwani
Eh, swa mitlangu ni khume game ya Pirates na SuperSport. ya Ya game leya ya ya ya, ya Pirates na SuperSport a ku ri game leyi va a yi ri kahle swinene. mm. Se ene lexi ni nga xi vona hi Pirates a yi na number nine. ya So ti-team to tala swa tika ku ti crema ku yi tlangisa ku yini yi boka ku tlanga hi transaction cause yi hava target man. ya Mm, se hi swona swi nga ta endla ku Pirates ti-team to tala swi tika swinene ku ti crema matlangelo ma yona Mm. mara lexi nga ta sa xi yi tikela Pirates i timhaka ta ku ri yi boheka ku tshama endzhaku yi yimela counter attack hi mhaka ku a yi na target man a yi swi koti ku ba tilongo ball yi nyika munhu la nga ta kota ku holda Yeah. se loko yo kuma munhu team leyi kota ku yi plan yi seta ku ti-trap yi nge suki yi tlange kahle because yona yi tala yi tshame ndhaku ma swi twisisa Yeah.

Ti-game tin'wana vhele ti ta humesa sweswi ti nga ta humesa xiswona mara yi le ku humeseni no va so yi ti na la yo yi tlhe yi kota ku wina yi yi ta hi le ndzhaku ya ya so loko ha ha langusa hi xo hetelela loko ha ha langusa leswi league yi nga tshamisa xiswona Pirates yi le ka xiyimo xa number four Kaizer Chiefs yi le ka number ten swipanu leswimbirhi leswi rhandziwaka ngopfu mi vona ingaku swi ya hi hetisa ku yini season leyiwani. a ni ku ri loko hi languseka xipano xa Kaizer Chiefs na Orlando Pirates loko se ligi eh. yi kha yi ri tshuneleni a ku heleni mi vona ingaku swipano eh. leswimbirhi swi ya heta swi ri aka xiyimo xihi loko ligi yi fika makumu
eh, hi ku vona ka mina xipano xo fana na Orlando Pirates xa ha ri na chance kumbe ya ku xi nga teka ligi mm. hi ku ya hi matlangelo ya xona ma swi twisisa mm. Hi ku ya hi matlangelo ma xona, mentality ya vatlangi va Pirates yi le henhla ngopfu. Va swi tiva ku ri league ya ha ri kule ngopfu, ku ngo ho endleka yini na yini. Hi ku hi leswi swi nga endlekisa swona Chiefs hi last, ni ta tsundzuka loko yi ve yi ta tlanga yi lead-a hi ti byela ku hi conclude-a ku no league yi tekini. So ku ta va sweswimbirhi swo hambana na season leyi cause Pirates yi le ku tsutsumeni kahle ngopfu so far. Vutivi byo fana na Chiefs a ni voni ne le ka top eight yi nghenini hi ku ya hi mina tlangelo ra yona a ri ni confuse ya
eh alright hayi eh hi ta vona ku ri hi ta vona ku ri season leyiwani yi ta fambisa ku yini mara hayi nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha hi wu gimeta kwala a hi hlanganeni futhi hi muvhulu lowu taka na tshemba ku ri mi ta va mi hi khomele tin'wani futhi to tala ta mitlangu. a ni khensi ngopfu hi swona ku khensa yini um hi wu hi wu gimetisa sweswo nongonoko wa hina a ku ri ta mitlangu na Sheriff lava nga ta va ri kona Muvhulu wun'wana na wun'wana ku ta hi nyiketa ta mitlangu hi twa ku ri swi tshamise ku yini ngopfungopfu hala ka ka diski. Halawani so hi humesa sweswo hi khense swinene na swi tiva ku ri nkarhi wu hi be nyana mara mi ta hi khomela hi ta zama ku kunguhata kahle eka nkarhi lowu taka hi khense swinene ku va mi ri kwala na hina ku va mi vone nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha a hi hlanganile futhi hi ravuntlhanu eka ta hi tlhela hi hlangana futhi.